La corralha de Sant Guilhèn du Desèrt recamp de gents que s'interèson e qu'an de nòsti país d'ò e de fa a nòsta lenga. En decembre de 2017, un vintena de corista, acompanhat per lo cap de còr e musician Felip Carcassés e Maria, son esposa, acordeonista, fa una pichada virada e me de cant de novèl. Lo son un nadautor e i present un de nadalè de tot origina. Es dins la poli de glèis de Vendargue que la coral de Sant Guilhem fai la segonde date d'un nadautor. Laissas-vos encantar per aquel reson de novèth 2017 au son de nosta lenga. Per çò que a Saint-Gihén, melhor que dins fòrças autres endrechs de nòstre ròdo, an servat a la lenga. Èra un pauc a l'escart economicament. Donc lo monde se son aparrats un pauc e son restat estacats belèu mai que dins la plana a la cultura nòstra. I a encara de monde que practica l'occitan. E piòi, imagina-te aquel vilatge que te vei arribar lo torisme de massa.

Lo Josèp dis que sen a costat de tot aquò avèm un fum de voses independentas, se un pauc coma los catalans, nautres sem independents, alòra de còps que i a un partís d'un costat, un partís de l'autre, vaquí lo biais de cantar, es un biais plen de vent, de nhaca, de vòia, tant pièch se de còps que i a los melomans vertadiers se retròva pas.

Alòrs se se sent un bintenat dins la corala, vos dibe dire quand même la vertat, es que avèm recampat de monde, d'un paupertu dempiòi Juvignac, en passent per Argelies, puèi Chabou, de monde atavèr de Sant Bauzèli de la Silva e mai de comune de Chinhac, de Montpeirós, e avèm tot aquò, sèm arribats a. a faire una polida corrala e a mai, a ben belèu capitat avant tot lo monde, avant totes belèu los presidents, que ne conoissèm quauques uns, per faire la paritat. Donc tant d'òmes coma tant de femna, jo de corralas que nos en vètz coma aquò, per aver de qué sovent jo de femnas me pas gaire d'òmes, bon, e alors sent coma aquò dempiòi 2004, 14 ans un pauc mai que cantam. Que cantan a Saint Guilhèn e se aquela corala o tengue lo còp, lo aquò lo diven quand même es a Philippe, Philippe Carcassès, lo cap de còr de la corala.
E aquela corala es la corala occitana de Saint-Guier dau Desèrt, de monde que son totes amoroses de la lenga d'ò. Un jorn m'an sonat per de que avien pas pus de cap de còr. I avia quauqu'un per los fai de cantar e aquel òme es partit. E doncas son venguts me quèrre e ieu ère un pauc geinat per de que cap de còr ieu fai de cantar a quatre voses, soprano, alt. Ti tenor basses damb las particions aquò me me geinava, ai pas tròp de competéncia aquí dessús e sachèra de me formar entre verguetas, capitar mai o mens, far de cantar a quatre voses, de còps cantar a l'unisson, bon, fasent çò que podent.

La Lengodòc l'antís tanben dins les aurilhes du capelan Crestian Chanliò, organizator du concèrt. Enfa, èrò ja sensibilizar a l'occitan que lo parle despièi pichonitu.
Ò après la lengo aludèva ambe lo memé, la granmaire de mon paire e la maira de ma maire, qu'ère nascut a costat de quai la Sant Michèl de Larzac e tota dos parlava als davantatge quand èra pichòt lo patuesc e lo francés e es coma aquò que ai après un pauc la langa.
Dins la glèisa, per contribuir a aquel ambient de novèl, una grèpi es montada. Li creacion venu do salon de Sant Unic que se ten cada an a Vendargue. Sostenguda per lo blau de la garlanda, la grèpi present la Nativita e quauqui personatge provençau tipi. Son de present fat per l'associacion Saint Teodori a la glèisa de la vila. Lo jorn s'escafa pauc a chapau e la nuèu venent anóncia lo concèrt. Dins la glèisa, l'estrambor e lo desir de partejar un moment de fèsta convida a l'escouta la mai atentiva, mai tanben a cantar li grands classics. Aicis, l'associacion Sant Teodori a una tradicion de faire lo primièr dimenge de l'avent un concèrt. de Nadal. Aqueth concèrt ambe la corala de Sent Guièm e lo segon que se fò a Venderga e sèm plan content de les acolhir e lo fasèm chac'an lo promier dimensha de l'Avent per aidar los fidèles a se preparar a la fèsta de Noèl.

Cantam per la messa de mejanòch cada annada, quatre o cinc Nadalets, a la demanda dau monde e de l'endrech. E piòi l'an passat nos an demandat de venir a Vendargues d'anar a Brissac per cantar. E aquest an be se son aponduts Sant Cristòu, Lodèva, Faugèra, a Brissac e Vendargues que nos volien tanben tornar escotar d'aquí lo Nadau Tour.

Prenem pas de causas sabentasses e piòi çò que lo monde espèra per Nadau son un pòu d'escotar d'èr conoguts, donc i a aquí una bona part de la serada que son dirai de sansonios, crese qu'en francés dis de tuba, los sabolis, los nadalais de Provença. qu'a ben completat amé çò qu'es estat recueillit a l'entorn d'en çò nòstre. I a un nadalet que ven de Lodève, un autre de Sant Pons, un de Sant Bosèli dau Pudís. Ensachant d'apondre, per çò qu'es nòstre, tòca la corala occitana de Sant Guilhèn, se'n demonde mai o mens totes occitanofònes, cadun a son nivèl, e donc ensachant de metre un pauc de lenga al mitan. Val entadire que siá una presentaciu corteta que's facia de cada Nadalet en francés, en dos frasas, me ten un raconte e un conte al mitan per faire resclantir a costat deth Nadalet la lenga nòstra. E piòi tanben de segur s'èn acompanhats, aquò es un astre per a nosautres e per lo public tanben,

Deu ieu que fau lo ròtle doble de dirigir, de menar e de jogar de desencura d'instruments, un pauc complicat per ieu. Òc, coma instrument i auroa l'aubòi, deu lenga d'òc bas, que se n'di lo país aicí, a Vendargue. L'aubòi. acompanhat per l'acordeu diatonic un pauc jogat per mon esposa e tanben la craba, la cornamusa de la Montanha Negra, grossa, grossassa cornamusa, espectaclosa e tanben de flaütas en cana d'Aisís, frestèu, una mena de flüta de pan. Coma se ditz, frestèu es un nom d'aicis, a mai l'occitan benèu a dobidat aqueste estrument, frestèu, flute de pan.
Ieu m'agrada particularament de cantar aqueles nadalets, per çò que trape que Aquí, donc au moment de Nadau, au moment d'aqueth Nadau qu'aimam pas, capitalista, d'un monde que cromp se'n saupe per de qué, es un recentratge d'aquela fèsta e trape qu'aquí la cultura nòstra, es nòstre davancier, an sauput melhor que cap d'autra cultura, velèu dire aquela vertat de la naissença dau Crist, e aquò a travèrs l'agach dau pòble, l'agach deth pichon que ven ua lagrèpia, A travèrs sas pichonas vidas de patin patan parés, aqueles cants, totes aqueles Nadalets, que siege de Provença o que siege de la Montanha Negra o d'endà com mai, conta aquela naissença amb l'agach dau cada jorn d'un pichon, d'un pichon pòble. E fin finala, aimé de pensar qu'es l'agach des umils e de giguèra. La campana de Magalona fasièssa son pro. Dins sa lenga, los umils son los reis e nautre fin finala esperlongam aquò, sent de mond de simples mai que parlan la lenga nòstra e dins nòstra lenga, ben, sent los reis aquí.
Aqueli concèrt donat autour son de bèu moment de recampament, de reculhiment e de redescubèrta du patrimòni musicau nòstre. La flamor dins nòsti còr ven mai granda cour li fèst nos rementu la plaç de l'autre e de se, mentre que la neu a l'entour de nautri es nègra.

Suète que se concert se passa pla e a totes un polit, una polida fèsta de Noèl e per acolhir lo Filh de Diu que se fas òme e qu'a seta natura d'ètra